Erokamano ahinya nyikwa Ramoga Jwang' e tielo machielo. Kawuono ni endi wan kaendi mondo bende wago mbaka kendo wadwok moko kuom penjo ma bende usebedo kupenjo kanyo endi. Wasebedo kaendi gi eh, Mr. Kimbi Kimbi kuom thuolo malach kendo waduogo kae tielo machielo mondo wago mbaka kendo. Eh, chal nade Kimbi Kimbi? Ai.
Yo maratari, rom kako kinja. Yo maber. Yo maratari.
Aneno
oganda guri kacha matamre gi noya. Kangene. Ing'eyo Eh. Yesu nogur nang'o nikech nowacho adier. Kabisa.
Koro ing'e ni wan ok wawach gigi mondo wachwany ng'ato, to wachwany- wawacho gigi nikech nitie kuonde mang'eny ma nyawo nitiere. Koro wadongo mana wek point ni ng'ango, ng'engle, to ngima dhi mbele. Wano, wano, wano waonge gi chuki gi ng'ato ang'ata. Eh, Uh, kimbi kimbi thuolo mane waromo kode chien kacha chande ne wawuoyo kuom jo gospel kendo bende achien oneno ka watimo mos makende ne lal mar Florence Robert ma bende owito ngimane. Ok ang'e ni nyalo wacho ang'o e wach mar bende jadolo ma ninche apako sana uh, oleng'o lewe. An gimokwongo otena mag lit kod kuyo ne anyuola wede kod osiepe mosenindo Robert. En ok en gima ber sana ka e dwe achiel Walalo joma dongo ariyo. Ogola jo nindo, liel pod numu, Robert nindo. To podi jowetewa moko be pi onego pi mane owuok ni onego jowetewa moko ma bende oganda mag joluo madhari nitie joma olalo ngimagi kuondego koro en kuyo malich ahinya chunywa ok mor Mm. kaka oganda jokanyanam Mm. wawito gik madongo e saa achiel kendo wawito gik malich ahinya Mm. koro nyasaye ma walamo nyasaye mangima nyasaye maono Koyie to ket chuny Flora Robert, iluonge ni Florence Robert. Florence Robert, Mhm. oket kama okwe to wan bende ma wadong' ma wawero wende mag injili ma wawer ne Nyasaye. Sani nya osebet maduong' sana e wende mag injili. Jachien gowa koni gi koni ma ok waywe. to ka wawacho to dhano gure gure gure wan ok wawach gigi ni mondo piny ong'ewa but wawacho gigi ni mondo wach nyasaye odhi mbele nyasaye odhi mbele iwinjo mm. koro wagombo ni nyawo mosebedo korka gospel ni mm. Ramogi nigi platform Ah, Nyakalondo mar Ramogi. nyakalondo mar Ramogi, TV mar Ramogi nigi platform ma be kawo sponsor nyaka jothum. Migawo nitie migepe mopogore opogore mande ma sponsor jathum. Kata an jathum ma ok nya chopo e studio to onyalo wer. Anyalo sponsor e studio modwaro to achung' ne gimoro amora to ogolo wer. iwinja Mm. koro Mhm. wadwaro ni gospel odhi malo owangla ok take over luo nyanza bwana Mm. Eh, nyocha asomo comment kata chande to oganda wacho ni nyocha idonjo ne eh, carol david nikech en ng'at manong'e nyasaye bang' ka osekende mano miyo en gi nying mar david inyalo kwayo ng'uono koso mana kaka ne wachacha kaka oromo bende obedo carol david en jatich nyasaye Carol David en ng'ama lamo Nyasaye mangima. Carol David en joma omiyowa opu- wa- o- wa- wan role model magi en kaka mamana. Iwinja? Awinjo. To anytime nyathi kowuoyo ng'ama miyo nyaka ng'iye kuma makosa ni nitiere. Carol David en osiepna. Anyisi kamano. Yeah. Ben bende en mama ma onge weche mang'eny. Mm. Iwinja? Awinji. Manyiso nang'o? Nyo osebedo konindo. Ineno. Mm. Iwe iparo mak lweta ruodha teko na onge ok anyal wuotho e yori kenda telna e yo jawar maduong' eka luoro nyalo weya. Iwinja? Awinji. Aeto Uwinja ne ma? Mhm. Ni puonja ruoth imiya wuoth e rori modhiero matamo thumbe ng'eyo. Ominie Yesu manene konyo oganda mayando lalie mudho imiyo ng'eyo. Iwinjo? Awinji. Winja ne wendno. Akoro ng'ama thuon malich kamae. Mhm. Koro ling' ng'ama thuon malich kama koro ling'. Mm. To wende Carol David gin wende mane Nyasaye ma miye. Mm. Nitie jothumbe ma wang'eyo mindiko ne gi wer. Mm. To Carol David en onindo to Nyasaye miye fweny. Mm. Miye miye fweny. Nyasaye ma nolamo chon ta e Nyasaye molamo sani Mm. kendo e Nyasaye mosebedo ka gole e masiche gi tembe ma ime koni gi koni. Odog mana chien, okelnwa wer, aeto iwinjo niya ni ji duto mane luwo bang' Yesu nokwedo kido gidagi lamo kido. Oganda duto mane ne luwo bang' bodagi lamo kido gilamo jawer. Aeto ni puonja Mana kaka wawacho, puonja, puonja jawar, puonja mondo adhi ei polo. Iwinjo? Awinji.
Ma ok en gimoro ni kwaye ng'wono, but inyise niya, Mhm. ka ataji, ing'e ni jopiny ema, ema odhira. Mm. Maybe wuoye manya ok anyal ng'eyo wuoyo maber Mhm. kaka dhano mamoko, lakini Carol David wan wadwaro ni mi wawer e generation marwa ka ne wawuok ne wawinjo wet wendeni. Nyathina bende gombo winjo wendeni Eh, masani. masani. Kae to mar ariyo ng'eyo ni jo gospel ok tiga. Iwinja? Ang'o wachni ogi ti? Ah, ng'ama odonjo e Yesu nimo ndani ya Yesu naburudika nimo ndani ya joma wero tiyo ne Nyasaye mhm. Nyasaye ok ojwang' mhm. winjo to aya mar ariyo mhm. sani joma osebedo kaka ong'ere jower iyudo ka sani jawer mawero gospel wuotho mana ka pondo ni ok odwa ni ji onene Iwinja? Awinji.
Bwana ji ok odich kodi, iwuondori. Mhm. Iwinja? Nitie jawer miluongo ni Modhoka. Evelyn Mudhoka. Yesu yo, Mhm. obiro. Obiro.
Ah. Yawne yo. Em, Ower ower moro mopamega cha, mo- mopamoga. Mhm. Iluongo nang'o yawa? Sibuor. Mm. Obiro. Obiro, yawne yo. Mm. Evelyn Mudhoka dhi maber kabisa. Mm -hmm.
Evelyn Mudhoka. Evelyn, Evelyn Mudhoka dhi maber kabisa. Mm -hmm. Kenda amor gi progress mar Evelyn Mudhoka. Adwa kwano ni jo Angla ma aneno progress kuomgi. Angla koso gospel.
Jo gospel. Uh -huh. Angla be wadwa dhi mulo matin. Uh -huh. wa iluongo ni truth meta truth mita wachwadogi kaka sadhi ka gine ne i- o- i- ok idhi ne jopiny maber bende walawi Mm. truth meta Mhm. mokwongo Mhm. nyasaye ma jang'wono mondo oumna evelyn mudhoka Evelyn Mudhoka, aha. mudhoka Mhm. ok ogol wer nikech ji golo wer Mhm. Evelyn Mudhoka gi Lilian Jairo to gi nyako moro iluongo ni Carol Faith Gift Carol Gift. to gi Florence ma koro nyonindo ni. Ok gigol wer nikech ji golo wer. Iwinja? Awinji.
But gin joma ne dhi to tweyo kuom kinde fulani

Donge Lilian Jairo bende iwinja?
Awinji. Donge nitiere Carol, Carol Gift Carol Gift. mowero chonga gi lo? To gi ng'a- nakwano ng'awa kendo. Ichake kwano kanya chande Mudhoka gimo- gimonindo Florence To Robert. gimoneno ni, ineno gin joma ne Nyasaye miyo revelation. Nyasaye miyogi fweny. revelation Mhm. nyasaye olamo nyasaye kuom ah, otueyo to tuonore kuom ndalo marom kama Mhm. to olamo nyasaye to nyasaye miye revelation Mhm. sani mudhoka nyasaye nosemiyo wer
Evelyn Mudhoka. nyasaye nosemiye wer ma aparo ni is working on it in, uh, in studio Lilian Jairo bende Nyasaye nosemiyo revelation. Carol Gift Lichonga Giloni be Nyasaye omiyo revelation. Hmm? Iwinja? Awinji.
Koro
kapok ichuogo wer kata kapok indiko wer, go chongi piny. Hmm? Lam Nyasaye. Hmm? Nyasaye machon te Nyasaye mantiere sani. Akia ni biwinja? Awinji.
koro joma wuoyo ni adwa nyiso jokanyanam mhm. e ngima dhano mhm. ndalo ma dhano budho e i lo ng'eny moloyo ndalo ma dhano wuotho ka ngima mhm. ndalo ma dhano nindo e i lo ka ng'eny moloyo ndalo miwuotho e kingima Iwinjo a- ajwang'? Awinji. Ajwang' yo.
Awinji. In ajwang' junior.
An ajwang'. Yo mar atari.
Koro miyo Ehe. ka Nyasaye omiyi teko ni dwa tiyonego, Yes. tiyinego. Mhm. Adwa wacho gini kawuono. Chieng' ma Nyasaye okawo muya kuomi ma delni odo olokore opoklo, Mhm. ok ibi tiyo ne Nyasaye kendo Mm. kaka watiyo ne Nyasaye sani e piny mar joma ngima. Mm. ok ibi nyalo Mhm. dhano biro wuoyo dhano biro ywagi Mhm. dhano biro wacho berni Ibiro tim nendi.
dhano biro solo Mhm. dhano biro chiemo Mhm. lakini in iwuon idhi gi gimoro amora mane nyasaye omiyi maduonda ma olo piny ngima dhano en ngima maner kendo en ngima makalo apoya kabisa iwinja an kevin wuod oyuko ma kimbi kimbini anyalo wuok oko ka to ng'ato suta yeah anyalo wuok oko ga to gari gweya Mhm. anyalo dhi kamoro tiketona kata sume chiemo mago gik manitie Yeah. no mabe kata an ng'ato kaka an to kata kotimore an ng'ama useless Mm. Nyasaye kende gima ochunowa ma onego wang'e. Nyasaye wacho ang'o kuome? Kabisa. Iwinjo bwana? Mm.
Kawuono to nok adwa yala haleluya. Haleluya. Nyaka jiwo jopiny. Koro miyo Mhm. nitiere weche adek Yes. e ngima dhano chutho gin gik moko ang'wen Mhm. Nitie gima iluongo ni fame. Mhm. Nitie gima iluongo ni money. Mhm. Pesa. Ng'eruok gi pesa. Gi pesa.
Mhm. Kaeto nitie gimoro luongo ni ming'ayi ng'ayi. E ng'ayi.
Aeto ka nitiere gimoro miluongo ni achayi. Mhm. Iwinja? Yes. Ng'eruok ma Nyasaye omi ing'erigo matin ni itiyo ne Nyasaye mhm. kata ing'eri e migawo moro amora. kik mi icha jo Nyasaye. Kabisa.
Iwinja? Mhm.
Wan ka wawacho ni pasta sani nindo, to wawacho adier, Mm. useneno gik matimore e piny Nyanza Mhm. ka ng'ato wuok awuoka piny ni odwa goyo kanisa mar jo Adwen Mhm. ni, ni koro wacho ni Adwen kia timo ang'o Mm. yawa Mhm. Ng'ama dhawo gi, nya- gi jo Nyasaye ngimane chuok. Kabisa. Iwinja? Koro gima temo wacho jower mawero gospel wuoguru oko losuru forum e gospel kae moting'o jojuogi e gospel kae moting'o jochode e gospel ka emochung' ting'o jok ma wang'gi tar ma kata gilumo wire ma Carto Tech.
Carto Tech. Mm -hmm.
To e gospel ka bende moting'o bisobe ma jochode. Mm -hmm. Nyarombo kore, oneno nyarombo ka kachiel othichore ni to oseng'ong'e wang'e. Iwinja? Ok one ka nyarombo iwe, iwe ting'ore. To ka, ka, ka gospel ka temo ting'o koro jokwecho. Mm -hmm.
Joma kwecho. Jokwecho motegno ma en okwe gi nying Nyasaye. Mm -hmm. okwayi gi nying nyasaye baba to jakueyani Mhm. bwana adwa nyisi ajwang' ajwang' junia Mhm. wuod ma Yes. ng'ama mayi gi nying nyasaye Mhm. igolo midong' nono
Omayi gi nying Nyasaye. to dongo mayi gi nying nyasaye Mhm. iluongo ni holy holy stealing Mhm. mano okwecho maler piwa Kwecho momi luor. Iluongo ni
kwecho maler. Gima ler gi English iluongo nang'o holy. Holy.
Yani gikwecho to gi jokuoge. In ng'ato bukore ni en koro Injili dhi matin osekwayo sadaka. Mhm. Injili dhi matin osekwayo sadaka. Mhm. Injili ma- dhi matin osewacho wach pesa ne moro. Mhm. Iwinja? Mhm. Kanisni ma sani ji tinde ok lem, ji dhi mana e ba. Mhm. Ji- Ji ji sani wacho niya, Yaani abed fan mar Gor, kata abed fan mar TikTok, kata abed fan mar Raila Odinga. Mm, Gik moko adek.
Nikech kata kidhi kanisa, gik migole kanisa ng'eny ma yaani worship, worship, nitie kaka worship cha. Okelo ka presence mar Nyasaye piny. Kabisa.
Worship matin, worship matin to lendo manitie. Ilando gimoro. osekelo bajet ma kia kiche ma ibiro higa manyien osechak lande sani gol momiu kaka ni kanisa alufu mia adek to un ji are- ji apar e kanisa iwinja awinji emomiyo uneno ka nyithi jolayalo ok dhi maber Mhm. Emomiyo uneno ka mond joyalo ok dhi maber mm-hmm. nikech joyalo onge gi sama dobedgo gi chiege. Mm. Sama ng'eny obed ga piny komanyo kaka domanyi rombe. Mm. Kendo ka ya nyathi kanisa moro ema kawo kore korka chiegeno. Are you getting that right?
Koro joyalo mowuok ni tiyo ne Nyasaye weuru pimo wiwa.
Giwe pimo wiyi. ok wiya wi jopiny Yes. an sani ka to aya mar ariyo Mhm. idonje kanisa ting'iyo kaka irwakori Mhm. kawuono to norwako ma Mhm. kiny orwako ma Mhm. wan dawa gini Mhm. kata minwa gini ne dhi e kanisa lawni emoyware go dala lawni emodhi olemogo omoyo oluoko omoyo mane wi kidi mm. orito matut orwako dhi mana lemo
ne en nyasaye mangima mm, sani moko rwako legin mhm. moko wiro wangi moloto jower moko mawero gospel gi mhm. owiro wange poda ma kimule kama mm. manie picha gi en opogore ajawer moro bende wiya wilgo ka iluongo ni ogoma to gi nya jerusalem mhm. Sani gin kanye? Gin ni Sogoma kanya Jerusalem. Gin kanye?
Gin tie gi wer.
Wuoyi moro bende nitie malando mawuotho ga gi luth kama. Kefa. Kefa. Mhm. Kefa ni kanye? Koro waluongo thuondi mondo oduog dala. Mm. Hmm? Mhm. Kevin Gombe mm -hmm. ni kanye mm. Sani waluongo thuondi ma omako injili Phoebe Moses duok dala Phoebe Moses to kayanga ahinya to nikech iseluonge en kanye hmm? hmm. An ok aheroga wuondora baba mm -hmm. An ing'e ni jower ma aluongo gi gin jower machon. Ng'ato kaka Nyakanan. Ni dada Nyakanani atime kinda Yesu nopari ndalogo misekotiyo. Ng'ato iluongo ni ng'ane ni. Mowero ma ng'ane ni jayalo ni iluongo nang'o ma Otieno Tito. Otieno Tito ni kanye sani? oyalo. Bwana, wan ok wadwa bedo jo broka ma bende gospel. Gospel ni en marwa to en mar Nyasachwa. Broka ni e gospel ka? Broka ng'eny marach machamo nyirombe m- ka- ka nyidiek. Bwana, wan wakwayo jotich Nyasaye mu kiwinjo ka wakwani kik ichak igona simu kata imanya ni kimbi kimbi goyi ok agoyi Mhm. adwaro Tim- akwayo Mhm. tim tich mane oluongi ne e piny ka nya jerusalem ang'e ni winja mama Mm. nya jerusalem nigi wir mar wer nyasaye mondo otimni ng'wono iduoge iduognwa gi wer moro kendo
Sano minister. Ah, ah, o minister kidogo wembo kidogo gidhi didi Di- di- eh, gidhi- di- ogo maeri anating' duonda malo makata ji duto dagi anawer ni awera yawuoyi mang'eny gi osewero Wero. adiera nyiri magi Ah, jachien ogo lech duonda ka To an to koro adwa wero.
A- an to koro miya uru thuolo adwaro wero jatenda Iwinjo? Awinji.
Yoni sogoma. Ni sa- ni sama bedo piny koro dwa wero osiepne Mhm. sibuor mani malo Mm. chieng' jamondo sulwe mar okinyi Yes. ogoma wasayi aya nitie lavendo buya Lavendo buya. kwa muda mingi nimeteseka mimi Delema kaka nele Hey! Sara.
hey, Yesu bit. Ere ere ere ng'ani ni ere ng'ani Mhm. ere ere ng'ani ni E nitiere brother Enos Brother Enos.
bende wer Mhm. mano pod awero man awacho mana jo gospel ma ok jadwenwa Mhm. jo gospel ma ma wero nyas wero nyasaye kata jadwen wawero nyasaye lakini pod ane gospel moko ma makole gi koro ka wadonjo e jadwen wan gi wasani capstone
ministers eh, joel onaya ni kanye joel anayo Joel Anayo ni kanye? Aya e chunya.
Ai, chunye chunye nowuonde Eh, moringo oparo noluwo yo maber to oringo baro moweyo. Chunye oweyo mi oweyo mi wer. Joel Onayo gin joma ne ka ochung' e kiche to Joel Onayo kende Nyasaye nomiyo ng'wono mane nyalo pong'o stadium. Chunye mane owerono, chunye nowuonde mo oparo nochomo yote to bayo. Mm.

wadhiye e dala iwinja awinji owero ni mak lweta baba kira timie ono richo e koro wadwaro jekton mhm. oduogi mhm. nyasaye mane omiye revelation En owero Revelation. Do you know Revelation? Fweny. Fweny. Ogolo were Zaburi, to ogolo were Mathayo, to ogolo were Fweny. Ng'e dala ma wang'iyo sani, en dala ma onge kata chieng' gi dwe. Kabisa.
But Nyarombo e taya marieny e dalano. Kabisa. Are you getting that right? Awinji.
Koro miyo,
Wadwaro gi jo- ng'ane ne Joel ana- onayo na Jo- Joel onayo no Nayo. Joel onayo en ng'ama Nyasaye nomenyo ne yo to kama ne yo oweye yono oduogo mane yo Oduoge yo.
to koro tamo Joel onayo this is your warning duoge yono no to abiro manyi mondo iduoge yo
Otre ne Joel anaye. Odhiyo mondo otise, Roho Maler odonjo kuome kendo, otugo e yo. Otugo wernwa.
Ok wadwa tugo. Mm. Ka in mar ler to in mar ler, ka in mar mudho to in mar mudho. Kabisa.
Magi yawuot ler maluongogi. Jono kidi ni kanye. katieko ng'weya Mano iluongo ni jazaburi. dalawa Mhm.
noywe pio wang'a to mano mor miwuoro Noel. noel kitepe kisomo nying jogo mosekoloyo e nyim jabura ka thumbe duto akia ni biwinjo gino Awinji. Jo- john okidi brother john okidi ni kanye
O minister. minista to wadwaro wer wan wan jo ministry mar wer changowa moloyo ministry miyalonwa Mini- Oduogo wer. Minister no chopo ne ji matin. Are you getting that right? Awinji.
Dalan Ruki. Dalan Ruki bas. Dalan Ruki ni kanye? Mwana, mwana, eh, mwana, mwana. Kelo wach mar adiera. Iluongo ni Bishop, Ehe. Archbishop. Archbishop. Dalan Ruki ne kanye? En tiyo minister. Ministry ma minister no chopo ne ji matin. But wer ko o minister gi wer to chopo ne ji te. Akia ni biwinja. Awinjo.
Koro nyaka otim gima wadwaro nikech wan be wasayo asaya Nyasaye Kabisa. mondo gik mineno watimo ma mara wawacho ni o Ruto o kech nego joji o pi nitimo ji nade dine yawuoyi kaka Dalan Ruki gini go Maina gini nitie joyalo mang'eny iluo ka Ezekiel.
Ezekiel otera gini. Dine giriwore kaka yawuot luo to giwacho ni kwado ka kura ema wako ga block. Mhm. To wako ga kura block. Go kura block. Mhm. Ma wawacho ni Nyanza region for ODM. Mhm. Ipani lemo ka wago block. Mhm. Ni Nyanza for Jesus. Mhm. Nyanza for who? Jesus.
Nyanza for who?
Jesus. Nyanza for who? Jesus.
Nyanza for Jesus. Mhm. Ma owuor oriwore gi jomoko to Ezekiel ni kode mhm. to bisobe ma joluo mang'eny wini owiti gini mar wini owiti en archbishop mhm. mar eh, voice of salvation and healing international mano wini owiti doctor Akia ni biwinjo gino. Awinji. Ma jogi koro omako lwetgi. Mhm. Giwacho ni Jesus, Nyanza for Jesus. Ok ing'i kaka ng'ato orwakore, Mhm. but ing'iyo chuny ng'ato. Mm. Nyanza for Jesus. Gik moko mang'eny makalo wagi, ji koro Nyasaye osemiyowa te. Kabisa. Ariambo koso awacho adier. Iwacho adier.
Koro ma wago mana mbaka. Mhm. To ang'e ni mbele ka. Mhm. Yawuot Luo deage ni duogo. Yawuot Luo mani loka duogo. Thuondi nitie. Sani wadwaro thuondi makonyowa lamo nikech ija Kano. Iya Kano. Pi riembi dalau. Ichak ibiro Nairobi. Pi chak riembi kuma idake. Ichak idhi eh, Garissa. Pi chak luwi Garissa. Ichak idhi Dubai. Pi luwi Dubai. Jo Kano ne wakoso ne Nyasaye ang'o? Mane ok penjo makwana, that is the big question tonight. Ni jo Kano koso kanye?
Eh? Ana ja Kano. Uh -huh. Abiro Nairobi.
Uh, piyo de ugo la dala. Uh -huh. Awato ni Nairobi ber bere. Uh -huh. Au munara au mayu mayu. Uh -huh. damo se muamo piyo go la kayo adonyo karo amoro e ute wa madhare kana kibera mm, nyakaronda ko mm-hmm.
adonyo adonyo koro pa yo muamo To Asha wacho ni koro kore- koro we wadhi e Dubai. Dubai to koro emo muomo. Ai, ya Nyasaye, joka notimo ni ang'o yawa. Joka nokoso kamoro. Hmm?
Nyasaye kiparo ji to parie jokano. Hey.
One joka na gweng' mamuol. Mano be en kwayo ma wakwayo Nyasaye nikech adiera wuoth bor to sama walamo Nyasaye Walamo ne nyithindwa ma wanyuolo, to walamo ne jowa, to gwengewa bende walamo. Sani wadwaro jatelo manyalo paya apaya ne, ne wan kaka jokano mondo pi owek ting'owa. Yeah. Eh, biro chuno ni wan kaka jokano ka awuok dala to abiro Nairobi gi botna. Inyiewo bot dibinogo. Nyiewo botna.
In case of anything, mm-hmm. nyathina gi chiega gi an wan e boat. Are you getting that right? Awinji. Are you getting it? Awinji. River Nairobi ni. Mm-hmm. River Nairobi ma ma ma mosateni. Mm-hmm. Odonje lake mane?
Onge kama odhiye. Ma iso noluorore e aluorani. Koro sama oluorore no itane gima iluongo ni raond mwenda. Aluorore aluora kode. In kode ka gi ka. Gi dhako gi nyithindo wan e picnic. Mar ariyo gini litna nikech an moka mogo piupu. Dala nonego na e gwen. Dala kocha Kano. Nairobi to koro opuko mogo. moo ka opugore moko kal moriwore gi bel gomwogo mara nyuka goro goro opugore pi upana mor gi kodhni okay, koth to en chiemo wagone nyasaye erokamano uh -huh. lakini kata ka nyasaye kelo koth wakwaye uh -huh. wuon ngima uh -huh. miwa koth dala kaka kabondo kisii uh -huh. kanu uh -huh. Nairobi ka. Tiwe. To kunu ago matin mana makelo buru. Erokamano nyewo ka break mokwongo kaendi koduogo to wang'iyo kanyo endi weche go kimako jowangla to gi josiasa kete mana kaendi kama tani chenro en ana Ajwang' Junior. Erokamano ahinya kanyo endi koromo ga Ajwang' wadhi mbele kaendi kod twak marwa kod achiel kuom oganda go kama bende osebedo koneno kaendi pile kod pile Mr. Kimbi Kimbi. Yomen. Uh, koro dani mondo wago ane okang' machielo wawe jo gospel walos ane matin kuom oganda go ikne wero wende mamoko kaeto bende watie gi siasa uh, kaeto wawach ni odiochieng' makawuono rumo mondo bende uh, ing'is ote ni mari mogik ne jopiny uh, kapok wadonje wechego eki magi mag uh, bende weche mag owangla ang'o ma ote mane migo mogik ne oganda go ikne bende go gospel pacho kaendi moloyo to e piny luo Ah, e piny luo nitie wuoyi moro mowero ni simba nyaka mi duong'. Ehe. E Simba nyaka mi duong'. Mm. Ah, Iluongo ni Hannington. Hannington ibiro maber sana to wadwaro uh, fresh energy moro iluongo ni Beryl Wasega Beryl ang'owa Wasega Mhm. wadwaro fresh energy ging'eny lakini wadwaro ni Chipuka uru mhm. gi wach Nyasaye ni wach Nyasaye ni en gima inywako ne anywaka baba. Piny ruoth pole kawo ilala lala iyaka yaka. Yaani Nyasaye en biskut maduong' mhm. ma ng'ato ka ng'ato ng'wenyo mana mana to ok orum. Ochalo nam.
Nyasaye chalo nam ma dhok modho mhm. ji time ang'o to ok rum. Iwinja? Mane Nyasaye ma walamo sani. Koro. wadwaro thuondi manyalo chungi nyasachwa ni mhm. nikech saa osechopo ma iluongo ni en ang'i chwelo ma kaw gigi wadhi e dala e dala sayun jomoko awach adier gini ajwang' junior kiny uh-huh. joma kata joma wuoyo marach kuoma kata joma ohera uh-huh. kawuono kiny ginyalo chung' gi habari moro mhm. gi news mopogore gi news ma gin winjo kawuono ni kimbi kimbi cha nolal go mm-hmm. tiye nolal kuma entiere ji okia mm-hmm. kuma odhiye ji okia mm-hmm. koro nomany mm-hmm. iye ichako ichako many ga kanye mm-hmm. osiptende yonge gi wan jokarahela uh-huh. iti manye ginene ichako manyi ginene ok city uh-huh. police station te uh-huh. aonge
ichako imanya
e mochari gi te aonge hmm? koro ichako ng'iya nyaka Rivayala, Sakaola mm -hmm. mani ng'eni habari mani ng'eni pod imanya manya habari pok obiro mabwogo piny ni kimbi kimbi cha mm -hmm. to ne gi notimne kama no, kata iwinjo mm -hmm.
ni kimbi kimbi cha usemanyo muol muol muol mhm. ung'e ni an samoro ringra mhm. jogo ose osenega kata otima nade lakini nyasaye ema biro bedo ka yweyogo iwinjo mhm.
koro kapod ingima e piny ka akwayou kendo anwoyo gima nawacho ka chako ndalo mag nindo kingi mathin molo ndalo mag nindo kingi kind isetho mar ariyo mm -hmm. Mae sama wanyalo tiyo ne Nyasaye ni sani gi ringruogni. Mm -hmm. Odiochieng' biro chopo ma kata wiyi ok nyal ting'o kama. Mm -hmm. Ibiro neno ji tionge gi ngufu. Mm. Ibiro gomo ngufu mar pako Nyasaye. Ok ibi bedogo odiochieng' mana gima ondik Ecclesiastus. Mhm. Ex- Ecclesiastes. Ecclesiastus. tus. Nitie gik ma jonabi no ja- japuonj nondiko kacha. Mhm. Ni mano ndalo ma in- ineno chieng' to chalo ni mana diwe. Mm. to piny ler to chalo ni mana mudho mudho wang'i olokore boo ngufu orumo kuomi mano koro waluoyo wadhi gi ne- e par wuon osimbo wadhi ka jehova kabisa adwa ng'ayo kata ng'et awinji kabisa ibiro thiedhi gi kipimo te ok bi nyalore ginyalo bwana ibiro ibiro riti nyaka gi bunde tiweyo piny chuny chot ka taya mar mula ma tot koluwa malo to lwar piny iwe piny iwinjo idhi
koro an message na napenjo odiochieng'no kapok ochopo to awacho awacho ne joma nie goso wero gospel odiochieng'no kapok ochopo ang'o ma in go midhi re- represent e nyim nyasaye Ng'ato nowero ni kigonyo chunje mano twe no chuli. No chuli kaka yanda itiyo e piny ka. Kabisa. Iwinjo? Awinjo. Wer moro be jo joro wero ni ni saitana tana mamona donje i polo jachien ogol jachien ogol gi lamo pile pile saitan ore gi weche nyawo pile pile iwinja Awinjo. koro ka i- in e chombo mar nyasaye tine nyasaye we bedo mamor mor we bedo mang'ich ng'ich wach ma wacho kodonjo ni marach losri to mano wachni Yeah. nyasaye neni Yeah. ng'ama kite rach ma wache donjo ni ng'ama muol kawo kaka gino dhi to mane be kaka wawache Kabisa. yo Wadwaro chapter mar gospel ka endi kimi kimi wadonjo e ohangla mana mapiyo piyo ka bende sa pok ma wang'wa ka endi ma endi en AJ Media mana kodi na jwang' nyona Kenya kacha bende kod kimbi kimbi wendo barwa kimbi kimbi ediere Lady Morin gini ohangla ne ong'awo maber Nong'awo malich. E kendo bende le- diere no endi mane Lady Morin pod ngima na oluonge ni Queen Queen mar of ohangla Ohangla. ineno ka ng'ama nyalo kawo kar Lady Morin sani endi nikech aneno kata ka bende Akwino Akwino Chogo biro Kanye. Akwino Chogo biro Akwino mane? Akwino Chogo Akwino bagni ka bug bug bug buk mo apikwino onge paragraph.

Eh, mano ok ang'eyo uh-huh. awacho ni mang'eyo uh-huh. e wang' laka nitie uh, blaki uh,
nitie moro niluongo ni blaki uh-huh. e wang' lakae nitiere wini nyar kajulu ero kwanna gi kwanna gi koka nyisi ng'ato ka ng'ato gi tiende mage manyango gi kinde ni nyiri ma wero wangla sani siko bende ni kacha siko ni e level moro mopogore gi moko gi Siko, siko en eh, nyar rumba. Nyarombo. Nyirumba nyor. Aha. Aiwinja? Awinji. Kendo siko koro bet pogore gi jowa gi mathin. Aha. Iwinja maber? Aha. Emomiyo ok akwano siko. Mhm. Nikech or- siko management mar siko ing'e ni gima hinyo nyiwa ma wero wangla gi mhm. en gimoro achiel maneja ne chuori to maneja ne maneja maneja ne maneja odiochieng mhm.
odiochieng en en en maneja otieno in alode maneja ma maneji jowangla manyiri mhm. eh, chamo gi cham kisumo Joangla ma nyiri kidwa ni mondo iit maneja ose- osenindo kodi dipar gaboro. Aha, Mondo iyud tich e club, aha, o- ipenji iseri. iseri. Ng'ato dwa ni were, oseri. Aha, Idwa golo were, iseri. Joangla ma nyiri owe bedo joma loose. aha, giwe bedo joma lus ma ginane na ng'ato kogolo kata aluf apar ni oseng'awo mm. oseelore nonsense lady morin ok chip eh? lady morin ok chip
queen mar wangla queen mm -hmm. and replaceable replaceable mm -hmm. Ok onyal bedo replaced. Ere.
Akuno chok.
Aledi abiro nyako dongo seme na biro mos. Nyiri mawero wangla te nungo gi lus.
Ang'o machielo ningo gi lus? Nungo gi lus nikech maneja ok nyal bedo maneja to chako nindo kodi. ohala gi tich makore kanye iyudo ka ma- maneja oseneno dugi koro kata kinyise ni maneja timna kama ok onyal timo nikech ochayi Ochai. magi gik ma wasewinjo kuom nyiri mawero wangla gi most three quarter margi Nyiyo ma- nyiri mawero wangla di ma oseyawo band mopodho kawuono wawuo Ni kiwuoyo ni kimbi kimbi, ago sianda ng'ato. Awacho adier. Owacho ni kadier.
Ni ok inyal bedo ni maneja be gombo nindo kodi, mm. client miwene be nindo kodi. Mm-hmm. You lose value, you lose taste. Kabisa. You lose sema.
Mm-hmm. Yo yo cha ionge gi asima. Mhm. Ionge gi taste. Mhm. Ichalo mana raure e dier ji kata kiwuotho. Mm. Are you getting that right? Awinji.
So, mm -hmm. Aquino dhi maber kabisa. Mm -hmm. Lakini en bende mm -hmm. then nyiri ma wer wangla kwecho. Mm. Hey. Ato aito nitiere msimo kubika. Mm -hmm. Akiana kwani gi omera gi kwecho. Inyalo kwano agene.
Ei. Chori ni mbele kama matin mondo kik chieng' goyi. Chieng' to mit na baba. Chori mbele matin. Ne king'e ni in MC ma oromo ji gi kwecho. Mhm. MC ma kwecho wang'eyo. Mhm. Eh, wabiro biro gi list ka. Mhm. Koro punguza rate mar kwecho. Joma kwecho. Ei, MC moko ma- ma- ma- ma- mag jowangla gi omera kwecho kwecho ma Gikwa fans koso gikwa ng'a?
fans
ei omera kwecho tie jothumbe ma koka ama jowangla ma artist ma agi kwecho ndi Gin be gikwecho.
ai
ing'eni igolo wer achiel ohit koro ineno ni ni star ok idhi manyo tich in e ot two bedroom imanyo mama moro weki ni sponyoro ae tidhi imanyo pete ikete lweti iwuondori bwana Eh, nyota en nyota ma kata ok iketo pete nyasaye en nyasaye Ma. wan wan owacho negi Ehe. rumo gi tamo dongo nowacho ni kata gin be gibiro timo ang'o gibiro mana rumo waikore
luwore ni ki kapok irumo ang'o miwacho ne jopiny modonjo it jopiny kabisa uh, pod an ka en jajawa nyithindo manyiri malawa jawa malawa jawa inyalo wacho ne gama nyithindo manyiri nitie jalaw thum mhm. to nitie jawer thum mhm. koro iwacho ni malaw thum malaw thum ema wer nitiere moko mowuok asaya ma nyako iwuok idhi ilawa jawa kamoro amora uh -huh. wan kaka jogor maywa nyigor maya kodhi kata jawa uh mhm. -huh. nyigor maya otwere ler kaeto gima timore nyigor maya tiyo matek nyigor nyargor thuon uh mhm. -huh. en gi pesa ne uh mhm. -huh. onyalo dak makatiyonge uh -huh. to onyalo pidhi be mm. mago jikor maiya mhm. kokalo kanyo nyam mhm. nyamo timbe ma mago nyi gor maiya mhm. iwinja awinji
nyar gor maiya ka kapok owuok odhi e jawa okuongo bedi piny mocham kata kuon gi ringe moro gi kienyeji ne moro mano nyar gor maiya Are you getting that right? Supporter mar gor.
Mano nyar gor. Mm -hmm. Kosechamo nya chiembe moro maber. Mm -hmm. to nyar gor ma iya ok en ng'at ma dhi bukore niya ni obed e mesa otego otego chwo mamoko ni mondo nyiew kong'o ki ang'owa nyar gor ma iya en obiro luongo kong'o viceroy gini kong'o madongo dongo dongo dongo ka in ibiro dhi metho mane mesa nya gor ma iya nyi gor ma iya nyiri mochayo mocha pesa bwana Mocha pesa. mano kogalo kanyo nyamo Mhm. awuoyo kuom Gor Mahia Gor Mahia mimi nyaluongo ni mane kogalo Mane kogalo. Gor Mahia mimi japako ni mano timwa Mhm. tim gi Raila Odinga Kabisa. tim gi Kimi Kimi tim gi joma tek joma thuondi Kabisa. E piny Luo. e piny Luo mano nyar Gor Mahia nyi Gor Mahia madhiga e ajawa dhiga kojipanga Kabisa. iwinja Ka- ka- Ka ok en nyako mar Gor Mahia, ere kaka gindo- eh, eh, inyalo wacho nang'o ka nyiri moko mok gin mag ma Gor Mahia? nyiri mamoko gi kawo role model mar nyigor iwinja sani gik ma waluwo gin gik moko adek Adek. ajawa gor maya gi raila odinga gik moko adi Kasto imedo alam matin. tulia yani bomera ajwang' pache tin ga samoro Ah, ah. Alam mar chiemo ma wachamo pile sate. Ehe. Alam ok inyal medo e gik moko machalo wangla wangla gi. Alam en gima special eh, refreshment of the soul solar system. Seche te man gi thu- man Ai. thuolo. Tichame. Kori neno. Mhm.
Congratulations bende ne single mothers. Single mothers. Mine modak kendgi.
Mm. single mothers ma nigi nyithindo ma gidak gi nyithindo to gichulo rent to gidak kendgi Mhm. congratulation Mhm. pidh nyathino masom ma mkora ni ka nyathi somo obi gi koke mong'wony ni ma nyathina wago ma wanego Mano- Single mothers. Ehe.
Ogwenge gi ing'e ni ginyuologa gi nyiminewa to giweyogi. Mm. It pa ran chwa. Olal miru.
To it dichiel no ema aito nyiri. Mm-hmm. Make sure ni utiyo gi family planning. Mm-hmm. Kik uket tong' obed gi malo ma igo mana wiye kama isemako ich mkora. Monj otimo nang'o? Planning. Fa- family planning kata an kaka an akimo ratego wuod akinyi Ehe, an amuonye mana gi dhokube aha. maka Ok inyal chiwe. achiwang
an family planning amuonyo ma kwanza ikakago mana gi kube mondo mi kodhi ajanek achiel kae mm. kachaka medo janeko moro mm -hmm. stress bwana iwinjo mm -hmm.
mano ne wawuoyo kuom nyiluo ma miela jawa yes. mar ariyo nyako sami wuok idhi miela jawa mm -hmm. make sure ni in gi fea mm -hmm. ma, ma teri kendo ma duoki Mhm. in gi pesa minyalo madho go soda ng'ad wuoteni moromore gi pesani Mm. kik idhi ni idhi tego wa wan kimi kimi ma osego pierwa gi polis e ndara Mm. kok ibiro tego pesana mathin no mondo inyiew ne gimoro an angode an to angode ok anyiew kata moro sesaya nanyiew ne soda kamoro Eh. Ango
Kimbi kimbi ah kawa chiko kani kenya sa sa ma nga chori mbele ka kani chingo go chori mbele kama. Kama Diego. Mm -hmm. Koro.
Mm -hmm. Jo machuo bende madhi e ba. Mm -hmm. To tego mana pesmon. Mm -hmm. Wang'eu. Mm -hmm. wang'eu Wa- wandiko list Nitie joma kwayo mine pesa. eh okwayo Mm. okwayo ma eh oromo mon gi kwecho ma dhako kod hero ineno ka une bato dhako moro timo mumene eh jakwecho kalo Ekweche osiemi gi ume. mar adek Ehe. yu- ago ne prince na janabi erokamano Mhm, atimo ang'o?
osetimo resafol Mhm, nyocha an bende legs mhm. jokuoge sani dar dwa donje band mamoko Band machalo mane yawa? ema yauru wang'u Ehe, gibiro. jokuoge wuok aina biro joka jakadala yauru wang'u jokodongo joka eli jokuoge dar kainda oseng'egi Kik idar kainda.
gibiro
gibiro gidwa ni kikikre gi ji kidwa ng'eyo simbe mikwalo kaenda baba ok usgi kata Nairobi ka mhm. iusogi mana yo Kisumu yo dala to mokwal Kisumu iuso Nairobi ka mm. mago jokuoge mo advance mhm. yani ng'ato simu ochoko mana gi jwala mm. kodhi uso e gina gina
nitiere mana organization mowuok ne mayo ji simu Mhm. to gimakore kata ji madhi abich Mhm. ji madhi kata piero ariyo Mhm. N- ma in idonyo adonja un kigoru mana gi ji to ukwalo mana simbe ji Mhm. ang' ichokogi e jwala to iterogi iusogi kisumo ni mano e tich ma koro gimor gi kahinda nikech gikwalowa Mhm. kahinda ok wadare kahinda wantie Mm. Jokuoge wabiro go piergi ka ina ka. Mm. Sani wasechako manyogi. Mm -hmm. Waseng'eyo gi one by one. Gidar.
Kata moro nyocha obiro ka jakadalo kwalo simu ka wan gine ni simu nyosa idwoko to nyocha wago piere maber. Mm. Ok wadwaro ohangla kaka an mwesemiwa. Mm -hmm. adwaro kata ka ayudo nyadienda moro mathin kaka oparanya noyudo mare mathin cha eh, oparanya eh, kaka oparanya kaka oparanya nyoyudo nyadiel moro mathin odiyo kamoro cha hmm? ma iluongo ni oil increasing of oilment hmm? to kata ka yudo nyadienda moro mathin to ok kwala mm -hmm. iwinja
kaeto promoters ma promote jowangla mm -hmm. kaka moko iluongo ni mijuka wuod oremo Mijuka wuod Oremo gini gi nyaka wuoye wachni malong'o. Mijuka. Mijuka wuod Oremo. Mabe 2027 mhm. Mijuka en sitting MCA sani. Mhm. Mijuka wuod Oremo nyaka wuoye wechegi mondo jokuoge makwelo kowagla mhm. ong'e ni wang'egi. Iwinja? nikech yawuoyi yawuoyi nitiere ma omakowa kaka wan jo ajawa Mhm. gisapotwa kendo gichung' kodwa yawuoyi matek tek e luo nyansawa ka Mhm. iwinja Awinji. to ok giwuoyo wach kuo Yeah. giwuoyo mana ni kimbikimbi orodhogi Mhm. ni kimbikimbi orodho inda Mhm. aya mar ariyo Mhm. Ema jalamo nitie gi Sangwenya. Kim Sangwenya. Sangwenya. Ng'ato miluongo ni Mijuka Wuod Oremo onego puonj jo Ohangla kaka dak gi ji. Eh? Mijuka nyaka wuoye wachno. Ne. Emotem. Kaema sani kendo ji Sangwenya moko bochako donjo Kaema. Mm -hmm. Sangwenya ma wuondo Ema ni wuondo ema to to to kibaro wa wan wan iriembo wa ikeyo wa ka ema ni mm -hmm. sangwenya wang'egi cartels cartel mm -hmm. Ni hema ber to katele moluwore nyaka ng'eye. Mhm. Wan wahero hema mhm. kata katel bedi. Mhm. Wan ema wamiyo katel ni kanyo. Wan wan duond jopiny. Katel moro nyosieko ni kidwa moso hema to segar. moro nyo chamo pesa mama moro ni mong- ni dwa romo gi ema ni to ochamo pesa mama no mondo ekotudi gi ema pesa no osedwoko nago motho odwa tho I- i- i- in ime timo follow up muduoko pesa ah pesa nyaka diwoki bwana ema jalamo ko ok en ng'ama inyalo ilo nyinge kata jakadala nde to nde Nde to nde. odongo swag eli toto okoth jarapogi Jagot. igot Ng'a kendo? Elvis Kadori. Mhm. Aeto jothumbe mangundi bende wang'eyo. Eh, mage mangundi. Inyalo nyiso ni jothumbe mage ma ok chiw. Ah, ah, ok gichiw ne.
mage ma ok chiw kimbi kimbi. Ng'e ni ise isewuotho e pap ka ing'e gi. Ah, ka wuotho e pap.
Awinjo kaka fans wacho. Eh, fans wacho nang'o?
Fans wacho nang'o? Nitie mok gol. Ji wacho ni inda ngudi. Inda ngudi ok chamre. Inda mok chamre.

Okay, chame mwana. Eh. Hii ndio changu ni na. Eh, so Ben management.
Ah, management onge komo chomo yo. Koro piuse manager. jana vijo giwuoyo uh-huh. mana kaka wamiga uh-huh. in be miwaga samoro kiyudo waka moro the, the blessed is the hand that is given, given. Mm-hmm. Inda dwa bedo mangudi ka chieth. Ongudi kabisa.
Ah, inda ngudi. Mm.
Eh, wonya ndare ngudi. Ah, kawa tieko ka indi kimbi e kimbi kimbi. Amiso Thwango dhi golo album mar thumbe para reyo. Amiso Thwango mago jo thumbe matimo maber. Mhm. Ing'e gima miyo jo thumbe moko ochaya Amiso Amiso wacho gadier. Mm. Hamisi ng'eni ok riambi. Yeah. Kofi Makadori be ng'eni wacho ni gig ga adier. Mm -hmm. Koro iyudo ka yawuoyi go koro gidhi gi gang up ne jogi. Mm -hmm. Giwacho ni Hamisi ni kiang'o. Mm -hmm. Hamisi wacho ga adier kaka en. Mm -hmm. Hamisi kineno kong'amo. Ing'e twang'o inang'o. Mm -hmm. to ang'o kowuoyo to wacho adier mhm. aito jathum moro amora madwa timo kolabo mhm. ng'e jo mitimogo kolabo mhm. kitimo ginda idok dala ka stage oriwi ginda diriyo didek idok dala elisa toto sani wero mana inda elisa monego bed star pako mana inda ka ng'ama pako nyasaye elisa Ang'wajo ni pako in. Ni ina, ni ema, ni, ni, ni ema, ema no pija. Mm -hmm. Mani gira gira, ni to koro ng'ane. Bwana Masai nango. Masai kala kala baba, okwadwaro wach. Okwadwaro gik ming'iewo sani. Mm -hmm. Ineno, Elisha yudo ka Elisha koro ogochonge pako ina malich. Ni ni inda kiangoa. Bwana Elisha toto aefuwo. Wuoga wuoga pia ya go thum. Elisha ituparo ganya suba. Ogwa go thum, wuoga wuoga pia ya go thum moriere. Elisha beni malo. Iwinja? Wach moko mag pako jathum wadu ni "Eh, ng'ane to loya. Oloyi nade? To in gi dwol. Mago nonsense. Mago nonsense. Ka watieko wach mogik ne fans kasto waloro chenro ni endi mondo wadorom ka e week machielo e week manyien mondo wachak wang'e ni to eh, fans wanchako go kanyo endi gi interview ma kawuono. Ah, ma e en utafiti ma watimo nyaka nyewo cha wachak wacho wang'la. Ma wanyal kwano kaka episode mar ariyo koso mar adek. Ma mar adek.
Warome e episode moro. Erokamano ahinya kwana moga Jwang'. Maendi ne en gi comments. Maendi ne en Ajwang' Junior mane tani chenro kaendi kaka pile. Kete mana kaendi ne chenro mamoko mabiro ni kanyo endi kendo oriti masani oromo jalo machielo chenro machalo kod maendi.